Mela nilqakom għal ħames podcast. Illum is-Sibt, is-Sibt filgħodu, eh, qed jintoġa ħafna matul il-ġurnata s-Sibt u eh, ħafna minn nisa jkunu qed jirranġaw id-dar minn U l-ġili u il-podcast. jew jitfejja. Ġdejja għandi l-lum huwa ħabib kbir tiegħi. Għandna storja jenu. Ehm, Daniel Bogdanovic li huwa champion tal-futbol għawċi dis-sena ma' Kerċeb. Forsi ftit ħasbu li Daniel Sa jirbaħ il-lig, tajjeb, għax kien hemm ħafna għajjat li sa jkun hemm bħal Xewkija, bħal Għajsieren, bħal Nadur, bħal Qara. U kulħadd jgħid għax jien għamilt da xi sena, għaw biex niltaqgħu jew konna naħdmu flimkien fil-Gozo Sports Board flimkien. U konna għodu nitkellmu fuq il-futbol, U Daniel huwa bniedem li ma tantx hu ħelu meta jkun fil-ground. Tajjeb? Għax serju wisq, anke bħala coach, serju wisq. Wara all right, imma fil-ground serju għaw kien hawn ħafna Għawdxin jibżgħu joqogħdu taħtu. Tajjeb għax hu iebes. Però dwar Daniel nitkellmu iżjed nilqak Daniel Mana, nħu gost li ħanitkellmu dwar il-futbol Għawdxi u l-futbol Malti kif sar illum. Inti labt sew ma' Malta, ma' Nazzjonal, Bulgarija, l-Ingilterra u diversi oħrajn u Malta. Niftakar kont naqlalek meta bdejt mill-ewwel ma' Naxxar, kont il-biss ma nafx tiftakar Simon u għandna Simon ukoll hawnhekk Farrugia, tiftakru meta kien ma' Naxxar fil-Milied libes il-bannuża ta' Father Christmas kemm qlajtlu jien? Niftakar. Ma nafx għaliex. Imma jien xorta niftakar kont għamilt Intervista, Fil-grawnd ta' ta' Tedesco Stadium li kien għadu jibda, kien ġie missierek, inti t-tifel miegħu, tajjeb tifel ta' missierek, u kien kien coach miegħi, beda bħala coach ma' Ħamrun, vera jew le? L-ewwel nett nirringrazzjakom tal-istedina. Iva kien beda bħala coach ma' Ħamrun, kont għadni żgħirin. 15 sena. Mux mittu, reżjem kont, mux zaj.
Ehm, iva, missiri kien eh, kien koċa l-antika ħanidu hekk. Ehm, u serju, disciplinat ħafna. U dak iż-żminijiet naħseb eh, l-mentalità fil-futbol Malti sfortunatament eh, ma kienx waħda adattata għal coaches li kienu eh, kienu professjonali ħajdu, kienu stretti ħafna. Ehm, l-lum ovvjament fejt nbidlu, imma dak iż-żmien kien diffiċli għal coach bħalu eh, li jirna xi ħajdu hekk. Imma ovvjament ehm, bajna hawnhekk u sab triq oħra mar l-Afrika, u għamil ħafna tul ta' żmien kbir jikkowċa l-Afrika. U jiena bdejt il-ħajja tal-futbol propja tiegħi minn 16 sena l fuq. Ommu ġiġi tara? Il-mami.
Najlik onestament ma niftakarx.

Minn ti tħossok bati. Għax għabiex inġi kien għaw sajmin, kett, minn ti tħossok bati, jiex vera. Mati. Ma Malti.
Jina n-garanti li kiena Malti iktar Malti minn ħafna Malti.
U l-futbol fejn labtu l-ewel? Il-Libja? Ġiba iva. kont twilit il-Libja ma? Iva, twilit il-Libja. Nsir għara ħankun ċari. Għax il-papà huwa minn fejn eżatt?
Minn Montenegro. Montenegro u l-mamà Slovena minn hekk. Iva, iva.
Eh, però kontu tgħixu l-Libja. Missieri kien kont.
Twilit hemm. Iva, twilit il-Libja. Ġifieri tgħallimt il-futbol hemm. Bdejt iva, bdejt bħala futbol hemm, eh, mbagħad ovvjament fejn kien imur missieri kont konna mor miegħu. Libja, South Africa, ehm, lura l-Jugoslavja, dak iż-żmien Jugoslavja kienet. Mbagħad rġajna morna l-Libja, mbagħad morna Tunisija. Insomma, fejn kien imur missieri kont imur jien. Sa jisu 14, 14 sena.
U qatt ma tħajjart mur lejn il-Ġugoslavja? Le.
Jiena dak il-pajjiż. X'ħabbejt Malta? Kollox. Nies. Il-kultura. Taf meta inti bħala bniedem tmur ġo post Jista' jkun restaurant ta' ġifieri. Fej mordu dak ir-restaurant u laqtek. Laqtek and you always go back. Waqt li kollok tażel restaurant, dejjem isemmi l-istess restaurant. Jiena l-istess għal dal-pajjiż. Jiena qatt ma ħassejt eh, kif jgħidu tal-għani appartenenza li I belong somewhere. Dan huwa l-ewwel post fejn ħassejtni I belong somewhere. meta ġej ta' 15 sena. U ovvjament naħseb meta tkun tifel minn minn meta titwilet sa 14 sena, let's be honest, ma tkunx taf xinu jiġri. U ħafna vjaġġar minn pajjiż għal ieħor allura ma għandix bażi naħbieb qatt ma kelli. Nima ġurnata dak huwa jekk jekk jekk wieħed jista' jisqasini x'inhu mill-passat tiegħek li tixtieq biddel. Childhood. Il-childhood li jkolli ħbib li distenajt isma' we went to school together. Għandi childhood friend li konna morru skola flimkien u hekk jirina kont nagħmel sena sentejn ġo skola and we go somewhere else. Jirina ħbibirija absolutely nothing. Meta kont tfal ma ma kelli xejn. Konna kont ngħix ġo dar disciplinata ħafna so ħruġ ma kienx permess. Eh, illum jisaqsuni ħafna xinu l-pari li tixti tagħti l-żgħażagħ biex jirnexxu hekk. Lill-ibnek.
Dajt ngħidlu żgħażagħ. Eżatt, jien hekk issaqsi l-ibni tgħidlu illum dejjan għandu 23 sena. Għadu kif għala 23. Jekk tgħidlu kemm darba toħroġ f'sena. Toħroġ, ma tinajn najdu ħruġ. Night out. Night out. Mux toħroġ ma tim, tmur tiku ġo restaurant. Jaw ma ħbib mort. Clubbing. Għat nitkelmu clubbing. Ti tafu sajmin, kifet jew? Ija.
Eh, ma toddomx, ma toddomx wejt wahda. Letteralment ma toddomx fil-miliet, joħroġ. Joħroġ fil-festa, raħal. Fejjex. U forsi xi celebration meta nerpu xi tazza jew hekk. Li dawk huma. Ma joħroġ. Absolutely dedicated to to the sports. Però inti eh, nafta tiftakru sew il-Daniel. Inti bniedem disciplinat ħafna. Fej jidħol futbol qed nitkellem. Issa l-ħajja tiegħek jekk hix dixxiplinata dak ma nafhiex aktar ħin. Imma fejn tidħol futbol dejjem hekk kont u niftakar li kont nisma' ħafna speċjalment meta jiena għamilt snin ngħix Għawdex u inti kont nifetlek kont tgħix Għawdex ukoll li l-bugi hekk jafek kulħadd il-bugi.

25. Mill-ewwel sa l-aħħar wieħed kien ngħidlu jidħol ġo ħajt, ħaj jidħol ġo ħajt għalija.
Ma għalekx id-dejja, mela.
Ġonni, naħseb illi meta tħares lura aħna kollha għandna ċertu età. Il-ġenituri tagħna kienu dejquna. Xi moment jew ieħor, għadu kien kellem eh, Daniel illi missieru, id-dar kien strett, kien ħa. Dak iż-żmien, kif tara inti mil-lenti, tiddejjaq. Illum il-ġurnata, looking back, tgħid speċjalment meta ssir ġenitur inti, tgħid kemm kellhom raġun hemmhekk jew kemm kellu raġun missieri kemm kellha raġun ommi, Hu l-istess fil-coaching. Li titrasmetti den lil nies bħalu, trasmissjoni ta' dixxiplina, ta' serjetà li sfortunatament, sfortunatament hawn Malta nieqsin minnha. Nieqsin mhux fil-futbol biss, nieqsin bħala poplu. Jekk jiena ġejt hawnhekk u hu apparkja fuq Double Line, U hija tagħmel hekk, hu jagħmel hekk, qisu kollox jgħaddi. Dik hija ħażina, dik hija mentalita' ħażina, mentalita' forsi iktar mhux Maltija biss imma Mediterrana. U forsi dik li żżommna minn nagħmlu ċertu avvanzi fil-ħajja, b'mod partikolar anki fil-futbol. Allura meta bniedem, plejer, isib coach bħal m'huwa Daniel li huwa dixxiplinat ħafna, jiena Daniel nafu Minn żmien ilu li segwejt u segwejtu Malta, barra minn Malta anki tlajt lejh meta kien mal meta kien ma' Barnsley. Jiġifieri tara illi dak illi huwa qiegħed jipprova jittrasmetti lill-plejers, il-plejers minkejja li ma xi kultant forsi fl-età tenra tagħhom għax huma dawn kollha jkunu we are talking about let's say from eighteen till maximum thirty il-plejers maximum meta jmorru, forsi ma tantx togħġobhom ċertu imma deep down ikunu jafu illi li qed jgħidilhom il-coach, f'dan il-każ Daniel, huwa għall-aħjar tagħhom u b'hekk, kif qal huwa, ikunu lesti jidħlu ġo ħajt għalihom. Sewwa, jiena għalli nfirru għal missieri, ġieli kien idejjaqni b'li jgħidli, imma ovvjament, ħa tidħol ġo ħajt għalih. Huwa l-istess għall-coach. Coach huwa l-missier ta' tim. Issa, jekk ma jkunx dixxiplinat coach, kif jista' jimxi tim 'il quddiem? Jekk il-coach ma jirnexxilux iżomm id-dressing room magħquda, coach irid ikun iktar, speċjalment f'ċertu livelli, iktar manager milli coach. Għax ħafna drabi, min naf jien nsemmu Palissa mit-tazza ta' dinja. Għandek ċertu timijiet kbar. Ħenedu Franza. Fost il-favoriti li bħet tazza ta' dinja u l-għawa timijiet li jen. What can Deschamps transmit to the players? Naħseb iktar il-players jgħalmu l-coach minn il-coach jgħallem li l-om. Għamber maħħari?
ħafna drabi.
Has to be there, has to be decisive, specialment substitution spjantattiku. Imma l-players santu ma intelligenti dal-players li għandu Sewwa, qed insemmi Franza hemm pajjiżi oħra ta'. Illi allura has to be more of a manager illi jżomm għax mhux faċli li żżomm tim magħqud, skwadra 26 plejer ejja magħqud, mhux faċli, aħseb wara 26 personalità b'ego tremend kif ħa żżommhom magħqudin. Dejjem jiġri dik il-strativi. Naqbel, naqbel fuq li tgħid għax ehm, għandna eżempju ċar, naħseb sena l-oħra, ehm, għax inti semmejt il-Franza. Il-kombinazzjoni wieħed jista' jara l-Kylian Mbappe. Eżatt.
Real Madrid u Franza. Real Madrid u Franza.
Meta kien hemm Xabi Alonso ma' Real Madrid, Mbappe kien plejer medjokri. Ma kienx Mbappe li nafu aħna. Kif inbidel il-coach? U qiegħed jara anke ma' Franza. Ehm, meta jkollok dak it-tip ta' players. You cannot tell them how to express themselves. Titħallih. Inti metek bħala coach, ta' taħdem ma' ċertu players, Hemm ċertu defensive structures li you expect from them. Ma when it comes to expressing themselves. Tħallihom jilagħbu.
Oh, trid tħallih, imbappi kif ħatajlu isma' tagħmilx dil-ġirija jew tmur li xem jew tmur li xem. No, ma tistax, għax inti dat tip ta' plejer ħajrek il-lob. Dal-każ Franza għandhom ħamsa bħalu.
Però jien niftakri, niftakri. Ehm, Xin ikollok ftit ħin liberu, niftakri meta konna naħdmu stess uffiċċju. Inti taqbad tara jien moħni b'xi ħaġa oħra fuq Facebook, inti dejjem dejjem tara biċċiet tal-futbol, biċċiet minn coaching, biċċiet minn imma il-ħin kollu kif ikollok iċ-ċans. U bħalek kien hemm għax irid insemmija Melania Bajara. Hija coach tan-nisa ta' Għawdex ukoll. U kontu titkellmu intu idi titkellmu fuq il-coaching u fuq il-futbol. Ma x'inhu dal-futbol ġo fiku? Dan jgħid, ġej mid-DNA Jugoslav? Taħseb li Malta hekk nistgħu nimxu kif konna nies bħalek jew coaches barranin? Imma jista' jkollna coaches Maltin li jkunu naqra dixxiplinati jew inkella il-futbol jgħixu bih, jgħixu minn moħħhom mhux jgħixu bil-flus jiġifieri.
Il-kultura u l-DNA taffettwa ħafna ħa ngħidu hekk. Ehm, hemm ċertu natural instincts bħala bniedem li jkollok. Ehm, dawk tiġu jiġu minn DNA, jiġu minn ġenituri, mill-kultura, insomma. Ehm, sfortunatament il-coaching, jekk niġu fil-coaching, hemm ħafna coaches Maltin li huma kapaċi ħafna Imma sfortunatament ma kienux esposti on high level football bħala players. Allura hemm ċertu naqsijiet fin-know-how how to do things in a certain way. Għalhekk ħafna clubs ma jissograwx jagħtu ċans il-coaches Malti. Mhux għax m'għandniex coaches kapaċi. Għax li kien għandi 20 player barrajn fit-tim l ġurnata Ħalli għalihom kumpaniji li qed jinvestu fil-clubs Maltin jġibu l-coaches tagħhom, dik hija storja oħra. Imma bħala coaches Maltin hemm ħafna jien għadni kif kif għamilt il-pro license. U fil-grupp tiegħi hemm nuklu ta' coaches, qed nitkellmu Andri Xkembri, qed nitkellmu Brian Said, Andrew Cohen, li naħseb level ta' coaching għoli ħafna. U dak huma tip ta' coaches li They need to be given a chance. Però inti, issa, qiegħed Għawdex. Naħseb fil-bidu tal-istaġun qatt temmint jew emmen xi ħadd li ħadd jeħduh il-lig jew sa tiġġieldu biss għal dik għeġel.
Le ara. Int kont temmen kont idhom tagħna dik jew le? Jiena l-ewwel ġurnata meta bdejna l-taħriġ ta' staġun li għadda. Għattilom, għattilom, we are going to win the league. U players kolla baqqa jħarsu lejja. Kont tara fuċċom li ma jemnux. They didn't believe it. Għal tal-barranin, ovvjament. Tara minn fejkun iġin, jenu kol, dan tim U dik għandu kemm waqa'? Eżur.
Fil-tieni divizjoni ta' futbol. Ġifieri. U l-istess tim li rebaħ il-kampjonat. L-istess tim li rebaħ il-kampjonat.
L-istess tim li waqa' rebaħ il-kampjonat. Kien hemm xi ftit irtok kiżar, imma. Kien il-coach.
Jon, dak mhux għalija biex ngħidu. L-administrator, l-administrator, għax għalfin grek naħseb jgħin ukoll. Kombinazzjoni ta' ħafna affarijiet, kombinazzjoni ta' ħafna affarijiet. Ehm, Imma naħseb l-iktar ħaġa, l-iktar ħaġa li li għamlet id-differenza u hemmhekk niġu għax jgħidulek il-bugi dixxiplinat. Jekk ma jkollu dixxiplina, mhux ħajkun hemm serjetà. Għax inti meta taħdem ma' 25 player. Kollha ħajkunu seri, seri, seri. Le, Jien għandi żewġ Brażiljani fit-tim, kaxxa ġim tnelli huma. Tgħidlhom għandek pre-workout ta' ġim, jgħidlek ora jgħid imur il-ġim, jagħmel tnejn u jgħid ilgħab il-mobil. Min jidħol fil-partita jiskorja tnejn. Xa tgħidlu? Taf kif ġifieri titmaniġġa bilanċ. Toħloq bilanċ fil-tim, imma mhux kulħadd serju serju serju. Issa t-trik hija fl-opinjoni tiegħi li how can you take this group of individuals and make them believe? That's all it is. You need to make them believe they can win. Titaqleb il-mentalità ta' players minn min losers li players li mdurin jilabu fit-tieni divizjoni, mdurin jilabu ma' timijiet li jġildu biex ma jaqawx. Rrid aħna aħna wieħed irid jgħid li l-iskwadra li kelli jiena meta ħadthom eh, fit-tieni diviżjoni, fl-iskwadra kollha ma kienx hemm plejer wieħed li qatt rebaħ xi ħaġa. Xejn. Rbaħna l-kampjonat ta' tieni diviżjoni ovvjament kien żbilanċ kbir fil-kwalità. Ehm, u f'dik is-sena u jitri tgħidu li wasalna fil-finali ta' GFA Cup bl-iskwadra ta' tieni diviżjoni. Ehm, ovvjament kien hemm ħafna ritokki, ħafna tibdil, Dan l-istaġun kulħadd kien jgħid raba' post tajjeb, il-ħames post tajjeb. Nissalvaw l-ewwel staġun u nkollna kampjonat komdu. Tajjeb. Għalija dak dak il-klim jeżistix. Tiena bli. Min terġa' fik, inti tirbaħ. U għalhekk kultant tiskantani kif qajt għawdex,
John. Anka bħala bħala plejer l-ewwel ħaġa. Nistgħu nsemmuhom. Iva, imma bħala bħala plejer. Ma minn dabt. Ħanejġu għax hawn minn forsi it-tfal iż-żalli qed jarawna fil-podcast ma jafux. Ġejt għanna xaħ.
John, jek ħajsim jom kolla, jisuċa program. Ma barra, ma barra. Ma barra, ma la l-origina ċisko Roma, ċernomore Varna, Bulgarija, Lokomotiv Sofia, tal-Bulgarija, Barnsley FC, l-Ingilterra, Sheffield United, l-Ingilterra, Blackpool FC, l-Ingilterra, Notts County, l-Ingilterra.
U Malta. Slima, Valletta, Floriana, Marsa Xlok.
U Għawdex? Xewkija Tigers.
Ma Xewkija Tigers. u ħattirhom ilik. Inkella ma fiex rebbi.
Ma ma titħajja. Issa tittajdi. Hmm. Lebda klab Malti ma ġi talbek biex ma maħħom. Iva. Is-sena tal-buk. Iva.
Imma u ġonna kistenna xi ħaġa oħra. Naħseb jiena. Coach nazzjonali.
Le.
Flok jiġi coach ta' tim Malti, jiġi coach Malta b'tim Awċi.
Ħadimni qabel li kont sa saqsijilek, imma da ġurdin xi ieħor. Ah, Ara, il-Victory Hospice ġew Malta. They're having fun, issa ma nitkellmu fuqha. U mixin. Qed tissemmew ħafna li intom kelċem sa tiġu Malta. Mhux dis-sena ma tistgħux, forsi mis-sena d-dieħla. Ekku, ekku.
Inti? Żgur. Kellimtom?
Jina jina nitkellmu fuq il ħaġa sentejn. So nistgħu ngħidu li huwa ehm, goal komuni minna kemm minna ħatijaj, kemm minna ħat amministrazzjoni tal-klab, tal-president, Ehm, il-klab ta' Kerċem naħseb l ġurnata. Ehm, kull min kien kum il-ra il-premises u kif naħdmu hekk. Mhm. U jiet jistajt li huwa klab
pratikament self-sufficient u għol, għax eh, u għandhom l-Aġenzija tal-Vjaġġar li mhm. taw tamer tajb ħafna l-ispejjeż. Is-setup nafu il-President Alvin kemm Huwa bniedem illi is proven fl-isports, f'Saudi, eh, f'affarijiet oħra aktar eh, fuq bażi nazzjonali milli fuq bażi kien parrokkjali.
Ta' Gozo FA. Eżatt, kien preżent ta' Gozo FA, hemm mbagħad nies bħal eh, bħal Albert u nies oħra li qegħdin fil li huma nies li jaħdmu ħafna, huma business oriented ukoll. Sawa. Allora, żgur li l-homor kamlu sew. U naħseb jiena mingħajr kull disrispett lejn il-futbol Għawdxi, però saw tista' tasal, you can't go further. Bil-futbol, if you want to make a step further, bħal mamlu il-Hotspurs, għatit titħol fil-futbol. U knowing him, għallura inti ma tmur maħat, jekk ma t-xin qabel tara il-kerċem Flik Marti. Ara, John, jiena u xħan ipa ma kerċi ma jolej, dependi minn dik l-ħagġa. Nkun onest mija. Mek jgħidu l ġifiri jek tibqax ma kerċi hemm jekk huma jiġu jiġu Malta jew le. Ibqija ma tibqax ma kerċi hemm. Jiena baqa' li sana kontratt. Naraw sa. Jaqblu miegħek. Eh, jaqblu, jaqblu.
Ovvjament. Kemm jirbaħ
il-klaw?

Ma nistax nitkellem fuq dawk l-affarijiet għax mhux mm, jiena l-bniedem li. Imma nista' ngħidlek li nfaqna mijiet tal-eluf ehm, u ngħidlek li nfaqna rbaħna il-knockout, il-tazza ta' knockout, rbaħna l-kampjonat, u maġbarniex naħseb 1% minn dak li nfaqna.
Eh, il-punt qiegħed hemmhekk, John. Mill-GFA Anki Malta, anki Malta.
Meta tkun fil-lower division.
L-empjed issa ranġaw, qed ranġaw. Eżatt, issa qed jittieħed xi ħaġa mill-klastru Solidarity Fund. Inti.
Ħadd il-lik, per eżempju, ħadd il-lik għawdex. Finanzjarjament, x'akkwistajt? Pratikament xejn. Kull ma akkwistajt illi Dawra bit-trakk. il-poplu hekk kif għedlu ħornijiet u trakk il-poplu ta' Kerċ hemm ħabb pjaċir kien ilu żmien twil it-tieni darba x'hekk em, Wara 50 sena. wara 50 sena, jiġifieri dik biss. Imma l-klabb mhuwiex dawn l-affarijiet biss il-klabb irid isostni em, lilu Issa hekk finanzjarjament. trissi, hekk Is-sens, trissi. en- enħdu barra. Dil World Cup uriet. John, mhux World Cup biss, anki, anki tal-ikijiet domestiċi. Ejja ngħid, jiena dejjem insemmi. Tkellimna ħafna u Daniel għandu ħafna affini ta' xlab ħafna fl-Ingilterra. L-Ingilterra waħda mill-iktar kompetizzjonijiet prestiġjuża l-FA Cup. L-iktar kompetizzjoni għanti kif id-dinja, illum il-ġurnata, issa si klab x'ti preferi tiġi raba fil-lig jew tuħu l-FA Cup. Qiegħdek jiġi rabba fil-lig. Għaliex? Għax jidħol fiċ-Champions League. Champions League għandek introjtu finanzjarju kbir għal bl-FA Cup fejn tkun ħatepa. Għajni jom il-ħamru.
Sifem, ġifiri, l-aspet huwa it's all about money. Eh. Fil-futbol, ek saru, mandik feddu, jek ti t-sosni t-klab, jek ti t-klab t titla l-fuq, trid aspet finanzjarju. U għalek li zammejtu mija fit tifel Xinna fit tifel ġiri kellim ċekin, mux issa, ġiri. Ħaġa li ma jafx, Daniel huwa twil, daqsa wieħed jiena hawnhekk. U t-tifel tiegħu għaddi ħsew. Kemm qiegħed 1.9? 1.94 jew 1.95. Mhux ċajt. Però inti kont tgħidli, it-tifel tiegħi il-ħolma tat-tifel u anka tiegħek bħala missi li jilgħab barra. Però baqa' miegħek għaliex forsi jixtieq li tkun ukoll kerċem f'Malta u jira f'Malta miegħek, propożi ma' tim ieħor.
Fimni kellna offerti minn klabs Maltin għal dejjem ehm, u u tifel ta' ċertu kwalità eh, ma tantx hemm players Maltin bħalu eh, li jkun dak il ħafna serju, twil, eh, xellugi u difensu ċentrali, ġifieri għaw Malta mbagħtu minn dik il-pożizzjoni. Minn dik il-pożizzjoni speċjalment xellugin.

Il-klabb jdaħħal xi ħaġa jew le? Jafem. Ma fimtix eżatt, ma jien. Allura jekk nsejħ, jekk jekk li jekk nsejħ li kun nazzjonali. Eh. U inti tilgħab ma' slima, ħażem slima, mm. xlab magħhom. Slima awtomatikament għandhom an amount of money, which is tal-li għandhom player jgħandhom player.
Wow, għax li Għax ma tistax issejjaħ plejers minn Għawdex, għax il-livell ta' Premier League u livell b'rispett lejn futbol Għawdxi hemm diżlivell. Hekk hu. Inti ma tistax bħala nazzjonal, bħala coach tan-nazzjonal, tieħu responsabilità issejjaħ plejer li jilgħab fil-kampjonat Għawdxi u tiskarta l-plejer jilgħab eżempju ma' Sliema jew jilgħab ma' Birkirkara. Regardless of the, of the quality of the player. Għax huwa tira kontra l-livell, f'livell baxx, allora ovvjament ħajġib superjuri. Ġibna presa Awstraljani għas jaf minn missu l-ballun tara ma tim nazzjonali.
Sfortunatament dik hija l-mentalità dik ħażina ta' Malta.
Ma jekk tajjeb qed jilgħab fil-livell hawn, x'allura qed tgħidilhom. Waqfuh. Għawdex ħajrabu kollha Malta. Għax żgur sa ssib iżjed minn wieħed, iżjed minn dejja hemm xi ħadd ieħor tajjeb hawn xi. Hemm kien hemm kien hemm. Kien hemm. Hemm kien hemm xi bajjada.
Kien hemm players li ġew jilagħbu Malta. Eh, eh, eh. Hemm players sawċin li huma huma ta' potenzjal għadhom żgħar. Imma jiġu Malta.
Ovvjament, jiena pal-qara, jiena ħed kellem għalija. Kieku jien il-coach tan-nazzjonal, um, knowing me, ma interessanix biex tilab għawdex jew tilab Malta. If you're good, you're good. Mela. ċans ħantijulek. Ġon, fi żmien Dobrev, fi żmien Dobrev, 80, late 80s, ma siex ta' għazzat iż-żmien. Wara l-terfa ta' 12 wieħed kontra Spanja kien sar Dobrev bħala Kien sejjaħ numru ta' players numru ta' players minn Pacegrasso. Jiġifieri Martin Scicluna, Martin Scicluna, Dennis Mizzi, Joe Camilleri, u kien hemm players oħra. Dawk tiftakarhom inti?
Dawk kollha issejħu minn Pacegrasso, ġu Pacegrasso it-tielet diviżjoni kienet tintlab tal-futbol Malti. Jiġifieri, why not minn Għawdex? Issa Għawdex hemm players illi huma ta' ċertu livell. Min kien ċert, inti kellek li xismu żgħira ta' Ħamrun. Gabriel, qed tifhem, plejer tajjeb ħafna. Tifhem. Jgħid self u kemm. Jgħid self magħna u forma parti minn squadra tal-Under 21.
Jiġifieri, hemm plejers ta' livell eh.
illi jilagħbu ġewwa l-gżira Awċija. Issa vera, il-livell tal-futbol Awċi, mhux il-livell tal-futbol Malti, u għalhekk dik hija waħda mir-raġunijiet illi tim bħal Victoria Hotspurs u anki bħal Kerċem u nemmen li tkun hemm iktar iridu jiġu fil-futbol Malti. Jiġu ħafna.
Eh, kien hemm in-nadur ukoll, qabel issa forsi l-aspettattiva nbidlet minħabba dak il Però mbagħad ħanejdu oħra. Għax jitkellimt, meta konna orkni, int kont hemmhekk għax għammi ma jafx, ehm, Daniel, Jilgħab ukoll, irrappreżenta l-Għawdex ma nafx tafx int, fil-golf. Fil-golf għall-Gżira Għawdxija. Naf li jilgħab il-golf.
Eh. U wieħed mit-tajbin hawnhekk. Però hemmhekk hemm raġunijiet għaliex. Eh? Sa fejn wasal. Insomma, insomma. High level, high level. Però għalhekk imbagħad ma telax minn ta' quddiem għax l-oħrajn kollha kellhom il-dak xejdu l-om li jmexxu. il-kedi u da, u kien waħdu, li timexxi waħdu bir-riħ kontriħ, kollox waħdu. Għadik ma somma. Storja ta' ħajti, somma. Story of your life. Pero, pero, hemm bżonn li għawdex l-għawba gżira li jom Jekk ħa jrabu l-liga għalihom, trid ittihom. Le Ġwann, imma x'inhu l-iskop? Għax allura. X'inhi r-raġuni. Mela ma jilagħbux.
Le, mhux ma jilagħbux, x'inhi r-raġuni? Jiena neqpa' ngħid, mingħajr ma nkun daqstant kontroversjali, illi bilfors Għawdex irid jilgħab il-liga għalih. Mela. Għax in-nies jixtiequ jaraw il-Creazzata jilagħbu f'Għawdex. Ejja mmorru viċin, ejja mmorru viċin. L-Italja. Il-Catania u l-Palermo jilagħbu f'xi lig ta' Sqallija? Le. Sewwa, morru l-Ingilterra. Akbar hemmhekk, għandek, sewwa, il-Cardiff. Wrexham.
Is-Swansea, Wrexham, jilagħbu f'xi lig għalihom? L-Ingilterra jilagħbu. Kien hemm żmien, anzi kien hemm iċ-ċaqliqa li anki Celtic u Rangers iridu jidħlu fil-lig Ingliż. Ovvjament kien hemm il-problema għax huma rridu jidħlu mill-ewwel fil-Premier League. Ovvjament ma aċċettawhomx Rajt li sew iridu jagħmlu l-proċess bħalma jsir hawn Malta li tibda mill-lower division u tibqa' tiela'. Jiġifieri dak huwa l-punt, inti trid tara, jekk trid ittejjeb, vera jgħidli imma kemm hu sabiħ iktar min qallek li ma jarawhomx lill-klabb tagħhom. Mela inti kerċem il-logħbiet tagħhom mela bogħhom. Jiġu Malta, għandek raġun, ta' ġifieri

Ta' suċess, u ta' suċess, u ta' suċess li għamlu. Ehm, l-investiment li qed isir f'dak il-klabb qed juri l-frott tiegħu. Ġifieri issa Challenge League hija realtà differenti ma nemmen xorta li kif knowing them naf kif kif jaħdmu u naf in-nies li qegħdin hemm, they will push to get promoted. Ġifieri daw ħajjonfqu, ħajinvestu fil-faċilità, fil-, fil eh, fl-iskwadra. Business person tajjeb, eh? Ġviri, huwa klab li għandu ambizjoni. Daqstant għanna ambizjoni aħna. Ġviri, aħna maħħom eh, għam relazzjoni tajba bej żewġ klabs, imma ovvjament huma Victoria Hospitals aħna kerċem huma għandhom l-istorja tagħhom li ħafna ikbar minn dik ta' kerċem ġewwa għawdex. Ehm, imma ovvjament ġewwa Malta hija storja differenti, so we can catch up.
Tajjeb, tajjeb. Ehm, Issa inti ehm, diġà qedtilna li moħħkom moħħok hemm qiegħed u anke keġġem. Jekk daw ifett lilhom ġibdu l-President, ġibdu l-idea, u inti tgħidilhom mela jiena ħanitlaq minn hawn. Ikollok tażel tim Malta ma' minn tmur hemm xi erba teams partikolari, jew tmu anka challenge league, coach.
Ara, onestament John, taf li jena bniedem ambizjuż. Dabla kantonieri, eh?
Taf li jena bniedem ambizjuż u dejjem nipprova nħares top, to the top, dejjem kont bħala player, jena eh, konat nitkellmu qabel l-offerta li kelli l-Italja finanzjarjament rifjutajt 15,000 ewro fix-xahar biex aċċettajt 2,000 ewro fix-xahar il-Bulgarija għax il-livell kien ħafna iktar għoli. Allura jiena bniedem li ma narax l-lat ekonomiku ma nara l-lat ta' livell. Fil-futbol dejjem hekk kont u hekk ħanibqa'. U bħala coach hekk ħanibqa'. Jiena jekk ikun hemm ħanġiblek eżempju biss, jekk ikun hemm jien naf Birkirkara, eżempju ħansemmi isem, u jiġi Birguma United. Birguma United ituni 20,000 euro fix-xahar u Birkar ituni 1,000, ma' Birkar ammur. Jiena karattru hekk, ma jinteressanix, tafni sew, jiġifieri ma jinteressani mill-flus jien. Ehm, ġifieri jiena bniedem ambizzjuż. Ovvjament naħseb Malta kulħadd jaf min huma l-clubs li wieħed The main clubs. The main clubs.
Li għandhom setup tajjeb. Li għandhom setup, li għandhom organizzazzjoni tajba li huma jikkompetu jikkompetu għal kampjonat. Ovvjament, inti pala persuna, pala coach, jo dejjem tipprova ehm, jien għandi prolysis. Għaliex għamil ta' prolysis? Għaliex studjajt da snin kollha, għaliex nattendi seminars, nattendi 6 u 7 seminars fis-sena barra minn Malta fuq coaching. U non fuq l-eluf ta' euros, ħalli għax għadni bil-liri. L-eluf ta' euros. Ehm, u ninvesti fija nifsi għalix. There is a reason. Mux jgħat għax nħobb il-futbol namil dak. Nħobb il-futbol mu nara l-World Cup. Nofol l-eluf tal-IDM. Biex mur nara l-futbol, mhux biex ninvesti fija nnifsi, allura hemm raġuni għaliex. U nkun giddib ngħidlek le, nippreferi mmur ma' Birguma għal 20,000 u ma mmurx ma' Birkirkara għal 1,000. Minn meta kont tilgħab inti Malta? Ehm, kellkom tim tajjeb ħafna anke fit-tim nazzjonali. Eh, jien għadni niftakrek eh, fil-loba ta' Balearic Islands għaw ta' labna Malta kontra il- eh, Ġew Majorka. ġew Majorka, niftakar kien hemm 15,000 ruħ kollha jgħajtu, kollha jilagħbu eh, l-Primera Liga, Mm. Real Madrid, Kolunki, maqasmin, għax marru l-Balearic Islands, għax daw riedu li jinqataw għalihom. Jinqataw għalihom minn Spanja. Eh, li ġew 15,000 ruħ. Aħna konna, intom il-players, weħedkom bil-coach. U konna tliet ġurnalisti, Simon. Konna jiena, Mario Saliba,

In-nies kollha jgħinuna. Niftakar tgħix kemm bkejna, tifhem, għax ma stennejt ħadd. U l-approba mill-kbar nett. U ġejt Malta u kollha nfaħħruk fuq it-television stations tagħna kien jixaqleb. U anke Chuks, qbiltu ħafna int u hu, kien hemm it-tim kollu kien tajjeb. Minn tila kien ma nafx tak, jiġifieri. Daw it-teams Malta. Illum il-futbol inbidel. Ta' eh, segwih il-futbol Malti? Ivi, kumma. Eh?
Ivi. Li hemm bħalissa. Eh, wieħed mill-li iktar tistgħu titkellmu mela Simon żgur għax ma fallix logħba. Ekku. Fej Franti kont ma fallix waħda jien id-darba kollha jitkellem fuqhom fil-ħaf ta' jum wara l-logħba kollha nammirak. Dan jien kien Eh, u prosit, għax niftakar ġiri kont id-dan nara, ġiri ħabt half time u kien bis-saħħa ta' li inti tkun qed titkellem fuq inkompli t-tieni ħaf grazzi għalik. Għaliex taħseb inbidel tajjeb il-futbol Malti u għaliex? Il-barranin, is-saħħa. Għara jien għandi opinjoni personali fuq dik ħaġa u Issa jkun tkun naqa' kontroversjali. Ara, il-futbol Malti ħan niġu dal-aħħar ftit snin. Kemm ilu Joseph li l-MPL. L-MPL bdiet bdiet taħdem. Naħseb il-futbol għamel bidla fenomenali. Għandu xasam organizzazzjoni, eh, following, kif jisiru l-affarijiet, ġviri, naħseb ehm,

Meta jkun hemm bniedem li jirressuxxita poplu. Sa mhux ħajtu fil-politika u għax dan mhux. Le, hija parti mill-politika tad-dinja għax inti ġej minn pajjiż komunist il-razza.
Meta jkun hemm bniedem, football politics ukoll, eh? Meta jkun hemm bniedem, meta jkun hemm bniedem li jirrissoxxita poplu. jew pajjiż fuq ħafna affarijiet f'ħafna aspetti. Ehm, mbagħad ikun hemm dak it-tip ta' bniedem jieħu ħsieb u jibda jmexxi u jibda jorganizza xi ħaġa bħal l-MPL ma jistax ikun ħlif suċċess. Ovvjament ħafna kontroversi, ħajkun hemm ħafna nies ma jaqblux fuq hekk, imma sfortunatament Dak huwa pajjiżna. Għandna ħafna opinjonijiet differenti, kulħadd irid jgħid tiegħu u jgħid. Jew ħares kulħadd jaqbel jiġri sens eh, jien naqbel ma' ħafna affarijiet bħal MPL il-maġġoranza tagħhom ġieli ġejt ikkritikat mm, ukoll anke minn sħabi stess. Eh, imma u hemm affarijiet li ħerrenġaw ruħhom anke l-istaġun li ġej, affarijiet li tkellimni jom li tajna parilu fuqhom. Imma ħadd ma jista' jinnega kif ħatejt inti illi F'dawn l-aħħar tliet snin, il-futbol Malti, fuq livell ta' klabb qegħdin nitkellmu, għamel avvanz però dan huwa dan huwa jidher mis-suċċess li kisbu Ħamrun. Għidla Ħamrun bis-saħħa tal-MPL kisbu suċċess le. Mhux bis-saħħa tal-MPL għax investew fit-tim ħafna huma fl-iskwadra, imma is-setup tal-futbol kif ġie għenhom biex jola l-livell għax inti taf biżejjed eh, bugi li Inti iktar ma tilab f'livell għoli, iktar ħadd jitjieb. Ekku. Jien naħseb futbol ara. U l-barranin.
Il-futbol Malti, ħaniġi fuq barranin ġo, permettili. Il-futbol Malti, għal Malti inti sejm, il-ħamrun investew, investew bil-kbir. Imma għal xejn investi. Jekk ma jkollokx setup. Jekk ma jkollokx setup, jekk ma jkollokx opposition ta' livell. Għax inti tista' tiġi hawnhekk u tilgħab tagħti sitta saba' l kulħadd. U mbagħad ħa tmur ħa tilgħab kontra dawk in-nies hemm. Taffaċċja r-realtà hemmhekk ukoll. And it's not going to work.
Allura, il-Ħamrun u jitrid jara wkoll li labu fil-gruppi tal-Europa League, eh, tal-Conference League, skużani. U they weren't outclassed.
And they weren't outclassed, they won games, they drew games, and they gave their all. ġew jilagħbu fil-kampjonat Malti, wieħed jistenna jgħidhom mala jekk ġew draw jirabbu lil dawk, hawn ħajatu xabal kulħadd. Ma ġarax hekk. Ma ġarax hekk.
Għaliex? Eh, Għax hemm klabb soħra, hemm klabb soħra li huma tal-livell ukoll. iktar. Smajna ta' Issa fuq barran, issa fuq barranin, John, jiena dik hija misconception li għandu sfortunatament dal-pajjiż. Għax plejer barrani, mala da tajjeb. Hemm mhux ħansem jismi ta' klabbs, ma hemm klabbs mm. fil-MPL li għandhom numru ta' barranin kbir li jiddispjaċini ngħid it-tfal Maltin u marħar darbit aħjar minnu. Imma għax ovvjament plejer Malti tajjeb, irrit jitħallas tajjeb. L-lum ġurnata l-futbol sar xogħol. Qabel ma kienx hekk. L-lum ġurnata kull plejer Malti mistenni, speċjalment fil-Premier, mistenni ehm, ikun full time. Ram players bananin. Mux għad nitkellem full level, hemm players tal level oli. Imma wieħed mhumiex kollha saħħa.
Wieħed jekk aħna ħan niftu għal barranin li huwa diġà miftuħ, imma jekk aħna niftu għal barranin, jiena fl-opinjoni tiegħi irid ikun hemm kriterja ta' x'barranin indaħħlu aħna fil-pajjiż bħala kwalità ta' futbol. Pereżempju, xi scouting qed isir fuq il-barranin. Ma tistax inti timxi fuq videos biss ta' plejer barrani għax inti inti titlob. Inti ġon, jekk titlobni ritratt tgħidli bat li ritratt tiegħek tiegħi. Ħanażel l-aħjar wieħed li għandi ovvja għandhom nirranġa. Sewa biex ngħidlek isma' dal dal dal ritratt tiegħi, imma r-realtà turi li d-disa l-oħra mhumiex daqshekk tajbin li ritratt tiegħi u l-istess plejer inti scouting tittamil Għandek clubs normali ta' mhux clubs kbar imorrulek four, five times minn tal-inqas jaraw plejer għax inti ġurnata seta' ma kienx ma jiflaħx xejn ma jiflaħx mhux hundred percent, mhux fiżikament fit, forsi għandu xi problemi familjari, allura inti jarawh fi statistics differenti biex jassessjaw u jagħtu l-points pratikament isek qed tagħmel eżami sewwa fuq kriterji differenti ta' dan il-plejer. Jekk ħana qalbu professjonali, tikonna tip ta' scouting. Bil-fors, ma tistax biex iġib ċertu barranin. Issa jidli. Għaw minn laqat ċertu. Għaw minn laqat ċertu barranin iva, imma għaw barranin ukoll illi kif qal Daniel, għaw Maltin aħjar. Jiena biex nġib barrani. On a level. On the same level ta' player Malti ma nġibux. Irrid ikun aħjar, irrid ikun illi il-player Malti ħajjitgħallem il-barrani. Però skont il-ħaġġ,

Hija paga tajba ħafna għall-futbol Malti. F'Għawdex jitħassu tajba. Żgur li jitħallsu magħna.
Jitolbok somma. Jiena naf biċ-ċert li f'dik is-somma nista' ġib tliet barranin, tlieta, nraqadhom kollha l-istess appartament, u jiġu nirħas. Imma ovvjament il-livell ta' dat tifel u ħafna ħjar minn dawk it-tlieta kombajt. Imma għaliex? Allura għalfejn aħna nġibu erba erba barranin raqdom ġu flet wieħed, nħallsom 700 euro l-wieħed. Inti trid erba plejers jilagħbu mhux wieħed. John, jiena, jiena, illum kemm jista' jkun hemm barranin fil-kampjonat Malti? Disa, le? Disa.
L-imman fil-piċle. Fil-piċle, ma 11 jista' jkunu fil-skwadra u 11 Malti. Narijek qiegħda. Eżatt, allura. Ma meri. Allura, għalix, għalix, għalix, għalix jiena ma naqbadx unum fuq iktar unġib saba ta' stoffa. U nilab bit-tfal Malti.

Għan ħafna anomaliji li bidu Imma il-punt qiegħed hawnhekk il inti you have to more rely on quality mill quantity. Inti quality niftakar. Fl-80s, fil-bidu tal-80s, meta bdew il-barra l-era tal-barranin, meta niftakar kien Alla tiħi glorja tal-ġenna, Dak iż-żmien Victor Tedesco illi kien beda ir-rivoluzzjoni Pratikament il-futbol kien qed imut, għamu Hamrun Spartans dak iż-żmien Victor Tedesco mbagħad beda jkun kulħadd tajb nisu, x'mbagħad Belt, Birkirkara. U bda ġib il-barranin, kien ġab żewġ players barranin li kienu għal Malta kienu ta' livell. Ġew players ta' livell Malta mela le barrani għadna kemm rajna wieħed fit-tazza tad-dinja mal-Kanada. Il-promise. Ġifier kien għax il-mentalità nbidlet illi qabel kienu jiġu turi tajjar aħjar biex jirritiraw hawnhekk u forsi just a working holiday. Illum il-ġurnata ħafna minnhom a stepping stone biex tidħol fil-futbol Ewropew, jiġifieri bdew minn Malta minn pajjiż żgħir biex jagħtinaw iċ-ċans u mbagħad jimirħu l-hemm u l-hawn. Kellna ħafna players li bdew Malta u marru barra minn Malta, tista' tgħidli marru ma' xi top club, kien hemm min mar ukoll ta'. Promise wieħed minnhom kien hemm x'ismu li kien ma' Crystal Palace ukoll. Ma nistax niftakar ismu kien ma' Florian. Ġifieri hemm players U naħseb li hemm irridu naħarsu eh, illi nattiraw ċertu players ta' kwalità. Dejjem nisema lil Joseph Muscat l-ewwel. Meta tkell kombinazzjoni kelli kien mistieden fil-primex tal-aħħar partita tal-aħħar roba tal-kampjonat li deġiti il-kampjonat il-finalissima Kena intervista mbagħad imma off camera tkellimna wkoll fuq ċertu aspetti. U waħda mill-aspetti li qalli kemm live u anki privatament illi il-viżjoni tiegħu jixtieq illi il-players barra immorru illi konna players barrani, players barrani mhux qed insemmu aħna di Messi sta, di Ronaldos, di Bellinghams, ma players barranin, average players tajbin, li jilagħbu f'kampjonati maġġuri fl-Ewropa imma mhux kien naf il-Premier li pereżempju li jilagħbu fl-Olanda, jilagħbu jilagħbu l-Bulgarija, jilagħbu postijiet hekk. Illi mhux aħna mmorru għalihom huma jagħżlu lil Malta li jiġu hawnhekk għax il-livell ikun ogħla. Issa di mhux se tiġri mill-lum għal għada, ma tiġi qed tiġri, diġà l-livell qed jurina, diġà qed aħna qabel konna Belt, Furjana, Sliema, Birkirkara, Ħibs, ma ħamru. Ħamru dal-aħħar għax ħamru għamlu żmien sewwa. Issa dawk is-sitta ġew tmienja. Trid iżid il-Marsaxlokk magħhom, trid iżid il-Gżira magħhom. Sewwa. Jiġifieri u qed jidher ċar is-sena l-oħra kellna fil-closing round tliet klabbs kbar kbar bl-unuri u bl-isem, Hibernians, Sliema u Birkirkara li lagħbu fil-bottom six. Jiġifieri dak qed jurik illi l-livell, dawn ma ġewx kumbenazzjoni hemm u isfel għax klabbs oħra ssaħħu, klabbs oħra investew, klabbs oħra kienu aħjar minnhom. Mhux kumbenazzjoni. Jiġifieri issa dis-sena qed naraw Il-klabbs kollha jissaħħu, l-klabbs kollha jagħmlu, it-taqtigħa tkun ħafna u ħafna ikbar. Min se jrid jispiċċa mal-ewwel sitta? Xi klabbs minn dawn ħa jispiċċaw mal-bottom six bilfors għax sitt postijiet huma sitt postijiet ma jistgħux jidħlu u jkun hemm wieħed ġenb u ieħor u ġenb ieħor sitta jrid jidħlu, jiġifieri ħa jkollok xi klabb minn dawn l-ikbar illi ħa jispiċċa mal-bottom six kemm fl-ewwel fażi u kemm fit-tieni fażi. U dak huwa sabiħ tal-format, minn kelli forsi għamil ma jaqbix miegħi, il-format ġab rivoluzzjoni fil-futbol Malti, s-sorek għandu xi ċertu difetti, ma mela xi ħaġa ma fiex difetti, jek nara li l-nifsi fil-mera, nara l-difett, ġifiri ma mittajab u koll. Ġifiri, kull ħaġa għanda id-difetti, imma zgur il-kampjonat Malti, kif il-rivoluzzjona ruħu, et jgħin sabiex il-futbol ikun jagħmel avvanz. Qed niftakar ukoll dak il-plejer kien Bolasi illi eh, ta' Floriana illi eh, illi mar ma' Crystal Palace eh, fil-fatt u da. Ġifieri il-futbol Malti eħe għamel avvanz, ħajkompli jagħmel avvanz. Ah, rajna l-Floriana Dan De Floriana lagħbu din il-ġimgħa ma' Shamrock Rovers. Sa Shamrock Rovers huwa klabb ewlieni fl-Irlanda illi anki fiċ-Champions League is-sena l-oħra
Il-Milan rebħulhom tnejn b'xejn. Jiġifieri għamel avvanzi ta' gruppi. Il-Milan qed nitkellmu. Jiġifieri hemmhekk rajna eh. illi qegħdilna dan mhux il-ħamrun kienu. Il-Florian issa, għarfedi mhux iċ-Champions ta' Malta, mela le. Imma forsi il-ħamrun kien ħafna jiddu għax il-ħamrun fukati fuq l-Europa iktar. Manki, qed naraw Floriano, jalla naraw il-klabs l-oħra illi kol mriż. U nemmen li ħajkolhom riżultat tajbi minn kellu l-oppożizzjoni għaliex għax illum il-futbol Malti minkejja il-kritika illi jirċievi qed ikun hemm investiment libna aktar lejn il-professjonaliżmu hemm affarijiet li hemm bżonn jirranġaw, għax ovvjament xejn mhu perfett, imma naħseb id-direzzjoni anke amministrattiva ta' ċertu klabbs qed tkun tali Bidlet. illi qed turi Bidlet. l-isma' jew ħankunu seri jew m'għandniex lok. Fil-fatt innotajt jiena s-sar oħra l-podcast kien ġibt il-presidenti kollha wieħed wara l-ieħor. Kollha 40 year olds maximum 50. Ġifieri kollha tal-istess età. U daw għandhom idea differenti. Ħafna minnhom business oriented.
Business oriented. Bil-forsi tkun.
U kollha għamlu it-timċib bħalma qed tagħmlu intom, bħalma għamlu Victoria Hospice Hemm oħrajn żgur. Ifimni ġon. Naf li hemm naf li hemm eh, għawċin li qed jaraw jikrah bħalissa. Waħda mill-affarijiet ġon illi għenet ukoll il-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni ħedu kollox. Għax ġi kienet għax inti għandek iċ-ċans illi inti tista' timraħ mhux isnijena isek qed tgħid sewa bini jien qed ngħix f'appartament mikri. Jiena nagħmel x'nagħmel ġodda l-appartament qatt m'huwa tiegħi. Imma jekk jiena għandi dari, nista' nagħmel li rrid, qed ninvesti fiha u jien naf forsi fil-futur li tniedu aħna b'aspett personali tista' tbieħha. Issa, klab ta' futbol, jekk għandu liġi tal-kummerċjalizzazzjoni, jista' hemmhekk inti jagħmel proġetti kbar, mhux qed ma jafx fejn fejn jista' jasal, jiġifieri dik għenet ħafna l-liġi ta' kummerċjalizzazzjoni. U wieħed insemmi issa qabel nagħlqu li nkerċem, qed insemmu l-kerċem, huwa tim li li għandu ground, għandu proprjetajiet.
Dew daqt ikollu padell ukoll.

L-verità. Hemm ukoll fejn l-anzjani jmorru active aging, Iva, aħna għammek għanna għanna kull-jum, kull-jum, kull-jum, kull-jum għadu xem, kull-jum. Ma kienem, tiftakru?
Iva, kull-jum, kull-jum jkunem attivitajiet dak il-klab, eh, kam għal-anzjani, kam għal-azzaza, eh, fil-komunità. Allura ħafna affarijiet isiru apparti l-futbol ġada ġewwa Ketchum. Eh, nirringrazzjak ħafna Daniel. Ehm, kien interessanti bħal dejjem titkellem kif tħossha. Ehm, naf biċċert li kull fejn kun hemm inti dejjem timxi l-qudiem għax jiena naġġa ngħid niftakar lil bintek tiġi l-Ġermanja tagħmel fashion shows kollha kienu jġennu u int kont tgħidli inħallsitha għax naf li dik għandha d-DNA tiegħi u l-mod tagħha vera kienet fashion illum daqshekk waqfet issa issa tagħset u għandha x-xogħol tagħha U inti oġobni ħafna Simon ħafna dejjem toġobni, imma wara da sentejn ixek fl-MPL hemm meta tarhom kollha l-futbol jien inħoss li dak iż-żmien li kont naraw il-futbol kollu. Fil-kamra ta' qabel mm. tal-aħħar jiena inti konna kull fil-futbol. Kollha konna naraw il-futbol, ah, it biex titkellem. Biex titkellem fuq il-futbol tistara l-lobit. tikkritika.
Tajjeb, illum minix hekk jien, ma ħanarġa' nibda. Għandekx tikkritika.
Nikkritika, imma mhux wis, għax xogħli mhux qiegħed fuq hekk, m'għandix programm ta' kritika. Tajjeb, nikkritika li nixtieq il-ġid, il-progress, il-pożittiv. Kritika pożittiva. Aħna kritika dejjem kostruttiva. Jiena forsi ftit jafu jiena kont ikkritikajtu ħafna. lil Daniel minn tal-ġimgħata u provajt nkun onest nirżikolaħ fuq replay il-programm li kont nagħmel. Però kont stidintu darba, xejn stidintu d-dom ma jiġix, għax kemm naqlaqlu. U ġie. U sadattant kien beda jġib, jġib, jġib, kulħadd iridu dejjem. Sa ma sar dak li llum. U niftakar kien qalli xi ħaġa li bqajt inżommha u għallimta lil uliedi, tkellimta ma' marti u tkellimta ma' kulħadd. U nixtieq nerġa' ngħidha. X'għedt li eżatt? Kont għedt li hi wasalt fejn wasalt biex nisfida lilek. U jiena kont raġel, skużajt ruħi ma' Malta kollha. Li kelli żball. Nerġa' niskuża ruħi. Però llum le, Narġa nagħmilha ħażaġġa ta' sa fejn wasalt. Tajjeb hekk. Mela titgħid li kowx ħażin.
Nirringrazzjak ħafna Simon. Grazzi li ehm, Żgur li darba ħatkun parti għax ħanamlu dejja ħanibdew nibdu u eh, ħalli iktar neħu u jwasslu l-affarijiet pożittivi u anke ngħallmu lis-supporters kif jifhmu l-logħba tagħna. Din hi l-logħba tagħna. After all l-aħħar żewġ kampjonati l-aqwa żewġ teams saru champions. Kienet kif kienet il-logħba, dak kienu l-aqwa u rew